Lok pa cat ki wil ma kiciko lucat me i cuk madit mono ki i gulu ka kenyo en ni, wamito kong wanen kong story eni ni aa ka wadug keri ka kany eni ni ma gene Patrick Omaya en kare acel obedo ka ka gene ka lok ki en ma tye chairperson pa market vendor mono i gulu ka kenyo eni ni. Wanen kong video ka adugi.
Lucat wil, lok ma amito awac botgi aye ni accident kiwaco ni it's not intended pe tim akakare ento bene ca mukene myero wanen condition pa mutoka ma waito-ni pien kwoni weng tye i cing ngo? Tye i cing driver, driver ma ito ki mutoka ma ito limo mutoka-ne nen maber nen calo gin ma kerone tye. En iti i cing i cwiny in macalo in lacat winy. Pe iromo tamone ni kwoli daki pire pe tek cene dok pire tek loyo ngo? Loyo kwoni. Moko gin amito alega alega ni drivers myero gunen ni ka condition me mutokagi pe tye maber, wac ki rwed mutoka ni mutokagi pe tye maber. Pe i risking me tingo dano pien ka mutoka opoto kuman, ngat acel ma wan wakwongo neno ni ee in driver man aye tye ka dwoyo mutokani. Pe wakwongo neno rwed mutoka, kong wakwongo neno driver ma onongo tye ka dwoyo mutokani tye competent. onongo pe omato kongo onyo mutokane tye nining? Pien in aye ma idwoyo in ingeyo kondicon pa mutoka, myero iwac ni mutokane pe tye maber icwal mutoka wek itim cabic iye. Waketo bene ni pe imat kongo ka ce in i caa me tic ka in itye driver. Ka iduk mutokau ki dano weng, di icito ci imat kongo kit imito. Diki ka ibino ka tic bin ma nongo wii nono ento jo mukene pe lubo ma cik ma wan oketo gi ni nongo ber ma konyo. Over speeding. Wan bene watye ki panismentwa ma kun nano trafik bene mini ki panisment inywali. Wan bene waketo kany ka in ibedo ka ngwec matek ma kigoyo cim ni, aa, ngat eni tye ka ngwec matek tutwal, wan wamini pwod. Ma pwodde bene tye ma pe yot tutwal. Kine mukene tye cwali ogang kong pi dwe acel olu ma pe ingolo bwe, ma pe ingolo kany ka tic.

Ka in mono Ladit Patrick Henry ma tye won kom ma en gin ma pire tek ma tye ka lokke ni lok pa jo ma dwoyo mutoka madongo-ni kadi mutoka matino, miti ka dwoyo ki cipid tutwal, tutwal-li ka io i cuk nyo i taun kakeny eni pe ber. So part man atamo ni this is a timely message ki dano tutwale during this festive season dano ringo mutoka calo ki cwaro cen mono i wigi, cen me accident, cen me ngo tutwal but meanwhile as part comes in ci mamegwa tye twolo gone wa cim i mini wa comment mamegi aah i kom topics moa discussing nyo bene twero mini wa update ngo ma tye boti kakenyi ene ka ma tye number tye i screen kakenyi both Airtel ki MTN part wumako cim waloko kedi yes part. Sarah, a kwanyo lok acel keken ki lok ma Patrick omaye waco ni ka in itamo ni cene pire tek loyo kwo ma megi, Yes. then it will be your problem. That's all. I kin cene ki kwo imito me. Ka itye ki kwo, cene pud obubino. Ento ka in iwaco cene obed tye, Iromo bedo ki cene ma nongo bene pe romo wa konyi onyo bene iromo bedo kwede bene tum mo you become broke forever pien nongo koni tyeni bene nongo pe onyo two omaki o onyo iwane tika wano malit imito cene me cito ka kete i o yati ngat owani ni bene nongo pe pe romo wa konyi choose what you want eni pe kiwayo i dano awaca choice is yours. Okay